Magi to be thaga gi simo moko ma. Hello? Hey. Hello? Oh, Lent. Wachne ni obed kanyo rita duogo. Mano oda kete platform ma winji. Iwinji? Ka en gara ka advice mondo dhiyo. Muse, chai ma iloso cha osechiek. Osechiek.
Niketo mar baba uwe jag? Eh. Aya mano ber. Otuoro? Ah. Biane. Reti. Apenji. Ah. Itimo ng'at kanyo baba? Aywe aywe.
Ei, ajony mang'eny. Pok iyudo gimoro? Pok ayudo.
Koro iol?
Atora mang'eny.
Koro tim niya.
Eh. Ringi dhi lok dhok mondo itwe motegno kik idhi e puodho. Mm. Mondo iduogi madh chai dusi osechwako. Isechwako cha?
Eh, osechwako. Eh, ringa ringa baba. Ringa ringa, ringa ringa baba mondo iduogi. Odi kamina tworo ka. Odi danji. Oh, mina tworo. Azipo. Antie mama. An nang'o mama? Aneno ka ngima ni bero kinyi. Ichiew. Un gi nyaduse ka. Eh, wan gi nyaduse. Oh, uwache mago kinyi ma piny orugogi. Eh, awa waloso magwa koro wabet piny wago mbaka. Mano ber. Mm. To an bende abiro iri ka mino tuo. Eh. E weche mag chama dhako wadwa. Eh. Ang'o minire iti kama dhako wadwa? An chama ok adwar. Nang'o dhako wadwa magi kima tij golo ji ka to keto ji kama chielo. Ah ah. Hmm. Cham idonje mana king'e kaka inyalo chulo. To in iwacho ni kaka irom ni kia chulo cham. Ah ah. Ah. An onge tich matiyo. Ionge tich mitiyo. Eh. To donge wuon otuoro ni ka? To wuon otuoro nyalo chulo na chama mago imi chama ot. Igo mariek gi wuon otuoro. Ago mariek na kwalo pesa ne. Mm. -mm. Eh. Samo golo ni mar sukari cha. Eh. To golo sukari ma 30 dong ti sukari moro kama 20. Wuon otuoro biro gi giye kosenyiewo chuth. E kaka wuon otuoro tiyo. Eh, man pesa ne ok omiya. To mano ni miyo min otuoro wuon otuoro thuolo. Duse, adwa ni idhi luok sende. Eh, po.
Un to be kusechako kuodho koro an uriemba. Ang'o? Okote muoro wuoyo wiye. Onge gima wakuodho adwa loso mara un mondo oyud dak maber. Onge wuoro ma kuodho. Yaye, dhi luok sende nyathi matin. Webau Luok sende. kode. Webau kode. Adhi Wegi nyathi nyithindo wang' ni miya kisirano. Eh. Eka baba gi chato tije tek ga. Wang' no miya kisirano wana. Koro en oluok sende.
En odhi oluok sende.
Dhako wadwa. Hmm?
Kama osechopo ma nyathi be rumo rumo wach kama e kind ji. Eh. Dag ni tit ni tek. To dongo tek nikech nyathino. Ok iwach kata gimoro. Ema omiyo anyisi ni go mariek gi wuon otuo. Nyathino en yore duka.
En mondiko ne otas hmm. to pesa iwene kucho. Nyathi matis ni. Eh. Ting'a ma dhako intie. To antie.
Lok ni wuon otworo patan. Aloko ne patan nang', mano ok dariemba. Wuon otworo kata gotieno ka nindo kaka okomer, luoki. Ok anyal, pok natemo. Ok anyal kwalo pes dichwo. To okay, ma e piny dhi bami nyaka Pes dichwo ok akwal.
Mineno miya matin no. Ah. Athagra athaga go kamano adhi adhiya. To bora na ngima kata ok abet e chama, tangima. Maisha dhi lemeya.
Ka diwuoth.
Tadhi kwayo mon wetena. Dhako walo mago norumo chon ibiro ah, dong' kita. Abiro adhi abet abeta kata to no kwal pesa ne. Neno tuoro yo aeriol malo. Hmm? Yo aeriol malo. Piny tindo chiew.
Kwal to kanyal kwale. Ta penj. Eh?
Ini kata simi yonge go. Aonge go.
Kenda ngima malich. Mino tuoro.
Hmm? Manj kata simo mar bonyesa gi.

mier mage moketho mube uracho mana mond jowadu ok arwar kamano mama odoshe mama marach kabisa takorenji hmm? to eyi murotoraka jam idenyo ee eh, akawawinjo ka yare nono Bedo kong'o boro mu wi. Kong'o mana ni mi wuo e yo ka kwaju ka ya chami kwaju. Eh, amna cha ya mali. Amni cha ya mali.
Amna cha ya mali era wuka. Idak. Okaro ge era wuka. Oh. Eh, amna cha ya pio pio renge. Alugu duse kel.
Eh, duse ni kanye duse. Kel chai.
Wage mni chai kenda uona tuwa. Tatuwa wikanye.
Ay. Ela ni beda ke se ko ma to mama ni ro ka dwa e da na ka ma ni chi mo na tur. Ni mama yo ko ngi ma na ti mo chai na an. Ala ko i chai na du ko i chai na. A o tur. An. Ma isi isi ala ko do. Eh, sani do nga biro gago. Ai.
Ya teri chi mo na ri. Poka bilo. Isemedho kei kwath. Podi.
Okenye sa iseduogo chiemo. Ai, pok Kawo adar. moja abiri chak itwedho kiduogo chiemo. To tol ni e odonga en mar ang'a? Kawo modhiambi chak itwedho kichiemo. We to pigno.
Tol ni endi ayudo oko ka. Ro- Rono malando matin cha. To ma donga ayudo ne moro. Ok imake go, imake gi machielo. Eh. Kiko odhi e chamo ng'ato. Ye tong' imake go yom yom. To ka dog iidhogo, ai ichiem kiduogo. Yawa.

Ee to apenji, sama mamano pod oring'ore mateno, mama ayudo ka iwinjo ka giwacho nang'o e wiya? Ne gikuodhi.
Gikuodha?
Eh. Mama nokuodha nang'o? Owacho ni ni ati fuwa, inok ipidh kata nyithindi maber. Ang'eyo ni mama nokobiro ka to biro kadho oda, ok apidhu maber ot ka, donge chiemo.

Chai kadi pimona ka pilwok. Donge kidi pimona pesa ka pilwok. Bende na se nyisi wono dwaro nyan koko nigo. Ringa ne mondi omera na lemo kama itho. Ring mondi. Mm. Chai gwedhe na chai ni amina. Ise lemo.
An koko nigo bro miya typhoid wono twaro kane ka bro da kodi. Eh, chai onge sukari mm. yawa. Mino twari yeye adho waracha sikwiri gik ma onge sukari gi okamadhi. Ang'o simi? Kong'o ketho dhogi.

Bado asemoye. Eh, motuo maber.
Eh, eh los nandawano ka duogo godhiambo to adhi wiyogi. Iwinjo? To itime kaka wacho ni cha dong' ing'eyo? Eh. Kaka watimo kacha. Eh, kamina dhiambo e duka kanyo nitie gimoro. Apenji. Eh? Apenji.
Ikawo gimoro e duka kanyo. Apenji. Ha? Sabiri wang' watimo nang'o? Sabiri yo. Eh. Chae ni pod obop mama iwinjo. Eh. To wugi chae sari piny rach. Kiny. Sani bende.
Ana magi nugi. Wono tuoro. Eh. Sani bende giweye wang'i. Ng'eno tuoro nyotimo piny. Otur onego odhi e sikul. To kara wang'ane atero kanye? Wang'ino ok nen maber. Ineno ka wang'a neno marach. Mm, Ywane ka dang' onen. Baba Biro ing'e nokina ni natemo. Mapolo neno uma kaka un ka otworo. Gi Result nanyise e wi. gi dushe. Nyiso ni manyo tuoro age e sikul. Ni yura ri. Prabich gariyo. Nando nawuok gi 50 to. Fifty to.
Mama yathina ikalo iwinjo. Kadho dong. Ikalo itemo. To kimiya gimoro matin. Nyaka miyi gimoro ing'e gima dwa miyi. Eh. Wuoyi mane watiyo go e reru sani e jatelo, iwinjo? Mano osiepna, nwadak e ot adi? Achiel. Wan ji kama. Adi? Wana wan ji kama, ji adi? Ji ariyo.
Bash, adi wuoyo ni gi wuoyino. Keti kama e reru kanyo. Nyathina ni ok Itiye. chuma.
Nyathina ok chuma ka joreru.

katieko form four to dhi chako gine ne waloso godo ndege mwa bro dhi godo kata kik iwuo goda go sani ok iluwa anya dhi nyiso baba kik iwuo goda ka dhi no bang'e anya dhi nyiso kata ni akiko ok achaka puonji kwano ya kelo na bang'e ka dhi no bang'e ok achaka puonji kwano baba bro puonja opuonji ka koro fuo gi longe gi mutong'e kor yien gi lego koro ito do puonji
kendo kichiem kichiem kawuono Adwa chiemo ka nyathini ojoga nyathini ojoga git mobano ne tie wich moyugo nyathini ojoga to ito ne wang'i gi wich maduong' kata ipakiga ni, ni pek mar wich emomiyo ta lak to ondelo magi eki onge weye weri kode iya wanga die Mariot, weri kode ng'eni ng'eny ne winjo maka luor wa duong mara luor atwaro aluore
pani mondo ng'ato chop higni Luor Wera.
atwaro.
mondo yawa temo malich machopo 50 52 Tony ok dwa marks. teri e skul.
Total marks na 52 marks. Tony ok teri e skul nyathi.
No, kadhi skul. Adhi Ibiro dhi. makatano.
Skul idhi. Winjo ni ibiro dhi. Abro dhi. Aya. Koro tiek mondo idhi ng'e jamni. Hey, an wach no winjo miya winjo ka Miya yieng gigo. dichiel. Ayieng dichiel wach no Miya gigo. yienga. Wach no Why? yienga. Nyathino kik bi. Jawuoro. Kaw cham. Nochamo ang'o? Wen cham. Ochamo ang'o? Ichaki kichaki kwinya sawa? Yaani ina kichaiga kata chiemo otka. Na se kwa nini niwara tuwara mera? Nyathini nyathini mbedho koda wach nadi. Nyathini wadak.
Kikigoe dingi dhok. Wadak kikigoe dingi dhok. De onge dhogo kawuono di wuoro dala ka.
Kara pole dhiyo.
Igone ng'a pole.